Nyama lalu sapat nyapa munyi mensia sapat ngangau munyi urang. Tau tu kami tu ditu, aku tu diri ditu rasuh urang ti di sumpa sengkuang tu kemari udah ga ku rengu rengau sekali tu agi ga ku rasuh sira talau talau. Jalai aku metu kita ari langit nengala pelawa aku tu nya tegong tu.

Ba datai ngitu kita serempak ngambi serempak nengis bai pia reda apai indai uchu ambo enda ninggal kia. Nya alai aku mangau ke nuan kurang ke sigi. Ba tuai bala depangau libau lengan dibiau daun nisang kita deperawa lama munyi ke berima buang nebang dulu aku ngangau ke nuan deka keling bujang. Keresia nading bujang berani kembang PIII Sarak Sakai Semangai Lintang Datuk Auk menyebut punggung perangai ninggak undi di kelia ria penusau nanga Telaga Gelang di kelia ngaji berani ati mayuh orang ba datai nuan kitu ke baik nuan neka bunga nuing manuk biring sabung mali lengang baik nuan pandak segatak jengkak jengkak deka pengerindang bala orang baik nuan laja mirah mata naka njerna.

Nya udah enda tambah ke ditu pengki lah din nya nya. Deh deh sadap din. Nya alai nya mengkangau aku ngagai kita wak kita sampah datai mindah nya aku ngangau kita Tegelong Batu Nakong nyengit nyingung nyanan nerebang ngangau ke di Akak Tutong. Ulup Demong Bujang Lemandau Endang ngangau ke di Ngelai Pungkang. Orang di tinggi tinggai pungap pungkang.

Datai ke tu, anang munyi ku panggau sekedar orang tadi ari langit nyengkuk nyenguk nangkap nangka rengkung ari tanah nyenguk nangkap punggung. Lu nadai ja alai, aku manggau kita datai ke tu mega magang enggau tubuh mapus enggau semua. Lalu kita ke ari ulu tadi undur meh kita. Bukai semina sebuah buang tin, sebuah buang nya penuh ni ka nyadi. Empat puluh buang kena kita. Lalu hari ili nyen tadi pia ka datai kita magang-magang magang magang-magang kita penuh ke berapa iti bangkung. Awak ke rumah sarat alai kitai diau sekali tu dah. Nya utai ke dipinta laban kami rindu meda kita datai kami nemu kitai tadi sigi datai ukai semina tubuh murus tubuh bos laban ke nya tadi inang diasuh kami mai pengaruh tubuh.
Mai ubat pechangkap ke tang ka jaku madai aku neh. Lumpon ipong nemu jaku mai tuah mai limpa. Siga man dipinta wak kami tu kaya raja bulih duit bulih ringgit nadai agi amat senang utak agi merisa. Semua kami ke dimenua tu nya tadi munyi ku jaku aku dua tiga hari tu kai semina kami ari Sarawak nyin dipinta kerai nyamai. Chak ke ditu, di Indon ditu pun dipinta kami kena nyamai awak kitai lantang berundang berundang ba pangan diri awak kitai beserakup ba kitai bakal ti kenikah kitai ba baju nya tadi. Nya meh tuju pengawa batang pengawa ka kereja kitai. Aa iya ke baka aku tu nyangka nyu nadai ti ni nyunat peda ku tanya nyadi ila engka kami nyudah turuk tanah tin tang arap ka uchu ambu ichin buin umbuh kitai ila. Ulih meda menua kitai tu nyadi, awak nya nyadi siti menua, siti negara, siti jaku, siti bansa, ku aku nya iya ka kitai.
Jalai
nangka tu aja aku ulih ngibai ulih megai miau ti manuk tu ba mua kitai minta pun aku. Tu enda pan suat jaku kita melalui jalai besampi aku sekali agi awak kitai tadi ngepung baka. Bukit Tujung baka bukit ngepung baka langit awak kitai nya tampak baka pulau bela linang baka danau kitai tu ila. Nadai orang enda ngelala pengering kitai iban kitai Dayak di menua Pulau Borneo tu ila takut surut orang nama sebut ke nama Dayak alu anak orang rani bukai pulau. Nadai orang berani ngantak kitai tu nama kitai udah kering. Ha tu ila.